t'mo' actio cymeriade achos nes di crafwr do 'fyd fel Miss Emma Worthington 'fyd. Do odd o'n gyfnod lle o'n i'n flin iawn so odd o'n grêt o'n i'n ca'l bod yn flin efo lot o bobol ag o na odd o na- gathon ni gymaint o sbort t'mo' ma' ca'l gneud rwbeth fel yna efo dy ffrindie gore di a gathon ni gymaint o hwyl t'mod? Dewch a fe nôl achos ma' n'w... Dewch a fe nôl i fi ga'l bod yn flin eto. Ma' n'w yn dueddol o ga'l gwared o'r rhaglenni gore yndyn n'w felly yy... Ydyn. Ie! Ie! Yym ond t'mo' ti ar ti ar wedi tri nawr yndwyt? Ydw.
Ydw, sydd yn hefyd yn... Ww! O, neis Heck it iawn. up! Ie. Sydd yy hefyd yn lot o hwyl, t'mod. Mae o'n hwyl. Ti'n gorfod bod yn gall fan'na.
Dwi yn gorfod, dwi wedi gorfod, wel, yndw, t'mod, ti'n gorfod bod yn lot callach nag o'n i yn Hotel Eddi, yn amlwg. Ond ma' 'na ddigon o hwyl yno fo hefyd, t'mod, oce, ti'n ti'n gorfod bod yn gall efo straeon bach falle mwy personol neu rwbeth bach mwy dwys, ond wedyn, t'mo', ma' eiteme coginio, ffasiwn a ballu, so ma'n...

Dyna ydi o. Yy, Dudley, yym, ma' Pryd o Sêr 'di cael ei enwebu am BAFTA. Do! Llongyfarchiade.
O, diolch yn fawr iawn, diolch yn fawr. Ti'n mynd? Yndw. Ie? Yndw, so dwi'n cael mynd wsos nesa. Ydi Huw Fash 'di roi rhyw fath o syniade o ran beth i wisgo? Yy.
O, ma' Huw'n lyfli. Yy, rwbeth piws, melfed, t'mod, yy yy o o Bee Jay Jones Llambed neu rwbeth i yym, o yym, na, sori. O,
cradur. Ie, ond ti'n mynd i'r noson, wyt? Ydw. Ydw, okay. edrych ymlaen yn fawr, ti'n bod? Unrhyw syniad o beth ti'n gwisgo, falle? Neu... Mae dwi wedi prynu ffrog bach. Ei, fan maen nhw'n gweud, pwy wyt ti'n gwisgo? O, oh, na. Pwy wyt ti'n gwisgo? Be dwi'n gwisgo? Ffrog. ffrog a shoes. Ffrog a shoes.
yeah. Um, right, be oedd Pryd y Sir? Um, Pryd y Sir oedd um, tebyg i'r gyfres, cystadleuaeth oedd gen i ni um, celebs yn dysgu sydd wedi goginio ac yn gorfod gwynebu gwahanol sialense a gen pen draw rhaid iddyn nhw um, weini a a pharatoi'r bwyd ar gyfer yym y pobl oedd yn dod draw i yy Castell Deudraeth, Portmeirion. Reit. Lle oedd 'na noson fawreddog a nhw oedd yn gwneud y bwyd. Derwyn Jones oedd methu berwi ŵy dechrau'r wythnos a wedyn wnaeth o fynd mor gystadleuol Oedd o'n anhygoel a nath o ennill. Waw. Beth yw? Oedd o'n nath o'n dda iawn chwarae teg. Odde ti yy moyn rhywun arbennig i ymddangos neu pwy byse ti 'di lico ca'l ar y gyfres? O! T'mod o- odd gynnon ni gymysgedd gwych yn hwnna odd o t'mod... Ma' nw'n gweud Arthur Picton byse ti 'di lico ca'l ar y cyfres. Wel dwi'n eitha licio Arthur Picton. Swn i licio gweld o'n stressed. Swn i licio gweld ti yno fo deud y gwir. Wyt wyt ti myn' yn stressed?